וואס ווערט מער און מער, סיי ווייל דער עולם דערצו וואקסט ברוך השם, און אויך ווייל עס איז דא ווייניגער שדכנים, ווי עס פלעגן זיין, פארשידענע סיבות וואס מען דארף אויסשמועסן על פי הלכה וואס די סיבות זענען, און פאר די סיבה איז דא אסאך היינט וואס גייען דורך די בן שמונה עשרה לחופה, עס ווערט עלטער און עלטער, סאך מאל געבט מען זיך א קוק אום און עס איז דא א משפחה וואס אפאר קינדער איינער נאכן צווייטן, מען הייבט אן צו טראכטן יא סקופן נישט סקופן, בכלל מעג מען יא מעג מען נישט, וואס זענען די צדדים. כ'טאר שוין אויסשמועסן די גאנצע זאך פון סקיפן, די היסטאריע פון דעם, די הלכה פון דעם, די תשובות פון וואס מען רעדט פון דעם, וואס ס'איז געווען במשך הדורות, און אויך תורה'דיג וויאזוי מען דארף זיך אומגיין מיט אזא בחור אדער א מיידל וואס מען דארף סקיפן אים אדער איר, וואס מען דארף איר זאגן, זאל זי יא מוחל זיין, נישט מוחל זיין, העלפט עס א דרויסענדיגע עסקן קומט אריין אין בילד און טוט בויקאטן די עלטערן, מיר רעדן פון די אלע זאכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, קוים מיר אנהייבן, יעצט גייט זיך זיין חמשות אב, באקאנט די גמרא, טענה'ט זאגט די גמרא, משנה. אפילו היום טוב לישראל כחמשה עשר באב וואס דעמאלטס איז געווען אויך כיום כיפורים ווייט צוריק אין צוויי טעג וואס דעמאלטס איז בנות ישראל יוצאות איז געגאנגען מיט בחורות מקרא מ'איז געגאנגען דארט אין די אלע פעלדער און מ'האט געטאנצט אין די רינגען און דעמאלטס איז געווען אסאך שידוכים ס'איז געווען א טאג וואס אסאך אידן זענען האבן חתונה געהאט אסאך אידן האבן געטראפן די זוויגים און פאר דעם איז עס א מורדיג גרויסע יום טוב גרעסער ווי אלע יום טובים ווייל זוויגים טרעפן איז א מורדיג גרויסע יום טוב און צו לערנען די גמרא א קשיא פשוט זיך פארשטעלן היינט זאל מען זאגן אז ס'גייט זיין איך ווייס ערגעץ א גאס, און זיך צוזאמקומען אלע מיידלעך טאנצן, ס'איז קלאר קעגן עניני צניעות, ס'איז א מנהג הפקר, איז דאס בכלל געווען אזא מין זאך, וויאזוי קען אזא זאך ארבעטן? ס'איז דא א ספר מלאכת שלמה אויף משניות, ווי דער מלאכת שלמה צייכנט צו א קאובוי, באמת דער ספר קאובוי וואס אונז האמיר, האט נישט קיין נאמען, ס'איז דא וואס זאגן אז ר' אהרן הכהן מרינל האט עס געמאכט, די זעלבע מחבר פון אורחות חיים, אבער למעשה איז לא נודע דער מחבר ווער דאס האט געמאכט די קאובוי, זייער אסאך זאכן פון דער קאובוי קומט פון א ספר פון דער בעל המכתב, דער בעל המכתב האט געוואוינט אין די זעלבע שטאט ווי דער בעל קולמע האט געוואוינט אפאר הונדערט יאר פריער, אין די ספר המכתב געפינט מען שוין, דער המכתב איז געווען א בן תורה פון רש ב, ער שרייבט דארטן, דו לערנסט די גמרות זיך נישט וואונדערן וואס טייטש מ'האט גענומען מ'מאכט טענץ מ'האט געהאקט ס'קען דאך נישט זיין אזא זאך מנהג הפקר, דען אוואו דען? באמת איז געווען שידוכים, יעדער איינער האט געטון געהעריג שידוכים ווי מ'ווייסט היינט, ס'איז געווען א שדכן, מ'האט אנגעטראגן שידוכים, און אוואו דען? האט זיך אסאך מאל געמאכט עפעס א עלטערע מיידל איז געווארן עלטער זייער אלט, א בחור איז געווארן אלט, האט מען שוין נישט געקענט די געהעריגע סיסטעם האט שוין נישט געארבעט, מען האט נישט געהאט קיין ברירה, מען האט געמוזט פאר זיי מאכן אזא מין זאך, אבער ס'איז דאך נישט ארענט, זאגט ער אז אלע שידוכים זענען צוגעגאנגען, חס ושלום האט געטון אזא זאך, איינס איז געווען א פראבלעם, עלטער געווארן, באקומען ווייסע האר אויפן קאפ, שרייבט מען דארט אזעלכע לשונות, מען האט נישט געהאט קיין ברירה, מען האט געמוזט מאכן אזא זאך, אבער נישט אלע שידוכים זענען אזוי צוגעגאנגען, מיט דעם איז א דבר נפלא, א חיזוק אסאך מאל פאר א איד מיט א עלטערע קינד אינדערהיים. זאל ער וויסן אז די גמרא זאגט ביי אונז א אנטזאמטע זאך, די גמרא זאגט אז ווען ס'איז געקומען מאכן די טענץ חמשה עשר באב פארציילט די גמרא אז יעדער איינער האט געבארגט, יעדער מיידל האט געבארגט בגדים פון א צווייטן כדי שלא לבייש מי שאין לו, די בת כהן גדול האט געבארגט פון די סגן, די סגן האט געבארגט פון די נשיא, יעדער האט געבארגט פון א קלענערן מענטש צו ווייזן אז ס'גארנישט אז מ'בארגט. פרעגט שוין יעדער א האפעדיגע קשיא. קומט אז די גאנצע טענץ האט מען דאך געמאכט נאר פאר די אלע ס'זענען נישט געגאנגען קיין שידוכים. און פארט זעט מען אז די בת כהן גדול מיט די בת סגן מיט די בת נשיא האבן זיך אויך געקענט געפינען צווישן די וואס מען האט נישט געהאט קיין ברירה מען האט זיי געמוזט מתיר זיין צו מאכן אזא זאך מ'קען קעיר פון א שיינע משפחה א שיינע שטוב ס'פעלט נישט גארנישט די בת כהן גדול פארט אבער אסאך מאל מאכט זיך אז מען צי עס מ'האט נישט קיין ברירה במקום שאין איש האט מען נישט געהאט קיין ברירה מ'האט געמוזט צושטעלן אזא מין יום טוב וואס איז געווען חמשה עשר באב מילא האט נישט קיין נפקא מינה עלטער ווערן האט נישט קיין נפקא מינה פון וועלכע שטוב מ'קומט און וואס די בעקראונד איז

זאגט די שלום עליכם אז מיר זאגן אז די זאך אז מען מעג נישט קלאטשן חמורים שם ישחקן כלי שיר איז א שפעטערדיגע תקנה, משא כ אז די תקנה מ'זאל גיין ארויס חמשה עשר אא וו געווען שוין במאי שלמה ובמאי דוד ווי די פסוק לערנט זיך ארויס אויפן צענער רעמל לערנט זיך אויס די פסוק פון א פסוק, ממילא וויבאלד ס'איז געווען אן אלטע מנהג האט מען נישט גענומען קיין גזירת די רבנן און ארויסגעריסן דעם אלטן מנהג. פרעגט די שלום עליכם א קשיא, איינס זעהן מיר דאך אז שופר און מגילה צוויי מצוות דרשות, כ'מיין די איינס דרייען האט עס דברי סופרים דברי קבלה, האט מען אויסגעריסן, פארוואס? לולב האט מען אויסגעריסן, אט שמא יעברני. דו זעסט דאך אז אפילו א אלטע מנהג האט מען נאך אלץ אויסגעריסן ווען מקום האט מורא געהאט כזית דרבנן, וואס דעמאלטס האט מען נישט אויסגעריסן די מנהג פון מאכן און טאנצן יום כיפור? דאס איז דאך ממש א הפלא'דיגע זאך. מיר זאגן, אזוי זאגט ער, מיר זאגן אז די מנהג פון מאכן שידוכים ביי כלל ישראל, זיין א איד וואס האט אלטע בחורים אינדערהיים, אלטע מיידל אינדערהיים, און דורך דעם מאכט מען א שידוך און מען לעבט אויף א אידישע משפחה אין א אידישע שטוב, וואס איז א גרעסערע מצוה ווי תקיעת שופר און מגילה, און מיט דעם האבן חזל זיך נישט געקענט ארומשפילן, אנשטאט זאגן מען קען זאגן פארן שופר בלאז נישט, מען קען זאגן מגילה ליין נישט, אבער טשעפען איינעם שידוך דאס איז הארב דאס קען מען נישט אנרירן, און ענדיגט צו וצור יחי' און ער באהאלט נישט קיין אנדערע תירוץ, אזוי מוז זיין די תירוץ, די אמת איז אז מען האט געטראפן, מען האט אמאל גערעדט שוין פון דעם, אז אין די געניז אין קאירא האט מען געטראפן אסאך מדרשים און פארשידענע זאכן וואס אונז האבן מיר נישט געהעריג, דארט איז דא א מדרש הייסט מדרש אלמניצי הייסט עס, בפשטות שרייבט דער מחבר אז עס קומט פון ר' שרירא גאון, ר' האי גאון, וואס דארט שטייט אז די מחולות שטייט איז נאר געווען חמשה עשר באב, עס פעלט טאקע יום כיפור, נאך די קשיא פון פון שלום עישר וואס לכאורה האט מען נישט געקענט טאנצן יום כיפור, אבער שוין אמאל אויסגעשמועסט דאס דא אז די אלע מדרשים וואס געטראפן אין קאירא איז נישט געווען רוח רבי סייני נוחה ממני אז דאס איז טאקע מדרש וואס קען זיך פארלאזן, אבער זאל עס נאר זיין די גמרא ווען עס שטייט דאך יא קלאר יום כיפור האט מען געמאכט מחול זעהט מען ווי ווייט דאס איז א ענין אז ס'קומט צו מאכן שידוכים ביי א איד ווי גרויס די מצוה איז יעצט ביסט אריינגעגאנגען א רגע נאר בעצם וועגן די שידוכים און שדכנים און בכלל ביז מ'צוקומט צו אונזער שאלה אביסל אויף א שפיץ גאפל דאס שטייט שוין אין די אפענע לוח הלכות שבת סימן ש ע ו אין אורח חיים מען מעג רעדן שבת מעג מען רעדן פון א שידוך פארוואס איי לכאורה א שידוך קען אויך מיינען ביזנעס און געלט און פארשידענע זאכן וואס ס'הייסט חפצי שמים וואס שטייט אין שולחן ערוך ס'איז א מצוה אין פרחת יצחק שטייט ער בענקט אראפ אין ספר גבעת שאול הקדמון אז די סיבה וואס מען דארף טון א שידוך וואס דא א חיוב יעדן איד צו טון א שידוך איז דא א מצות א דאורייתא פון הדלק במידות זאל א מענטש זיך נאכטון וואס דער אייבערשטער טוט און באלד צושטייט זיך ויבן את הצלו שטייט די פסוק דארט וואטאווער ויהיו דרש'נען חזל אין מסכת ברכות דף סמך א' אז די אייבערשטער איז געווען שושבינה פאר אדם און חוה דארף יעדער איינער נאכמאכן די זעלבע זאך

היינט ווייסן שוין שדכנים, זאל פארשטעלן אמאל, קוק ביי אלע תשובה ספרים, ס'איז א פלא פון א זאך, דער מהרם חלב'ער רעדט שוין פון דעם, אז די גוים האבן געהאט שדכנים, און נישט נאר האבן זיי געהאט שדכנים, זיי האבן געוואלט אז די אידישע רבנים און די עסקנים פון אידן זאלן זיין שדכנים צווישן די גוים. וועט אריינקוקן אין תשובה ספרים, רעדט מען דא פון א געוואלד, אז א איד האט א רעכט צו זיין א שדכן צווישן צוויי גוים. די ערשטע טרעפן שוין א תשובה מהרם חלב'ער, געהאט תלמוד פון די רמ, דער טענה'ט אז מ'טאר נישט, חס ושלום זאגט ער, ווייל זיי זענען א גוי, מיט א גוי וועט זיך ארויסקומען נאך קינדער עמלקים מיט עובדי עבודה זרה, ביסט דאך מרבה די גוים, ביסט דאך מרבה טומאה אויף די וועלט, מ'טאר נישט זיין קיין שדכן, דאס איז דעם רמ חלב'ס מהלך. דער זעלבסט צייט א מעשה וואס ציילט די וועלט, אז אמאל האט א איד געפרעגט רבי חיים בריסקער, ער איז געווען א קינד, האט א איד אמאל געפרעגט, צו אז מ'טאר נישט מאכן א שדוך מיט צוויי גוים, ווייל מ'וועט דאך מאכן מער עובדי עבודה זרה, צו מ'מעג צוזאמשטעלן ביי גוים א עקור און אן עקרה, אזוי ווייסט מען אז מ'זאל נישט האבן קיין קינדער, אבער געלט, אפאר טאלער קען מען מאכן. טענות וואס מען טאר נישט, הויז טאר מען נישט, לויט וואס ס'איז נישט מחנה בשידוך קען זיין אז די עקרת וועט חתונה האבן מיט א פרוי וואס קען האבן קינדער, און די עקרת חתונה האט מיט א מאן וואס קען האבן קינדער, אויך צוויי משפחות נישט האבן קינדער, שטעלסטו א עקרת און עקרת האסטו אפגעהארגעט, פארקערט מען דארף מאכן ווי מער ווי ווייניגער, דאס איז אויך בחיימ'דיג צו געבן א קינד, שארפע תירוץ, אבער דאס איז דעם רמחל אב'ס מהלך, ער וואלט דאס נישט טוהן. ס'דא א תשובת חוות יאיר, איז דא א תשובה אויף דעם סימן קיפ א היי וואס ער טענה'ט אז ס'איז געווען שווער געווען דאך קיין פרנסה, און די אלע פריצים און די אלע גאווערנערס און די אלע חשוב'ע, לאמיר עס אנרופן חשוב'ע מענטשן, האבן פרובירט צו מאכן אז די רבנים זאלן זיין זייערע שדכנים. האט ער א שאלה צו יאיר פרעגט אים אן צו ער קען זיין א שדכן צווישן צוויי גוים. זאגט די חוות יאיר דארט אין די תשובות אז ער זעט נישט קיין שום פלאץ אין מקור אין חזל אז מ'טאר נישט.

ווייל ס'איז אמאל געווען א צענזור איז געווען אמאל אינדערהיים, האט צענזור האט געשריבן געשניטן שטיקער פון יעדן ספר, און די סאקאלאווער דריק וואס דארט איז געווען די די צווייטע חוות סעור, וואס דאס האבן רוב פון אונזערע רעבעס געהאט און געלערנט פון, איז די שטיקל קבלתי ארויסגעפלויגן, און אין די מפתח האט דער כותב מפתח אריינגעשריבן עפעס אזעלכע ווערטער אזעלכע קאודס אז ס'איז דא עפעס זאכן אויף דעם, ער האט נישט געשריבן געהעריג וואס ער האט געהאפט. אז איר זאלט קוקן און אויף טייער וועט פארשטיין אז עפעס שטיקלעך פעלט, פאר די סיבה האבן אסאך גדולי ישראל אראפגעלייגט צו רוסע דורך א וועסילקעל איז נישט קיין פראבלעם, נישט וויסענדיג אז סאיז געווען א צענזור אז מען שימעשט ארויסגעשניטן פונקט דעם שטיקל ס'האט נישט געשמעקט די שטיקל אז ס'טויג נישט, אבער דאס איז די מציאות אז דורך א וועסילקעל שטייט אזוי. יעצט די פראבלעם פון די אלע זאכן איז מדאן מען מעג יא מען מעג נישט ווערט שווער א וועלטס קשיא, און ס'ווייסט מען דורך א וועסילער האט אלעס געקענט אלעס געקענט קוקט אריין זיינע טשילס הפלא ופלא די בקיאות די חריפות.

א קומט אויס מוז זיין ער האט נישט געטראפן עס איז א אפענע ירושלמי פון א אפענע לימוד א פסק אז מען טאר נישט זיין קיין שושבינען נישט געטראפן גארנישט די שאלה האט גורם געווען פארשידענע תקיפות איך האב מיך זייער שטארק געמוטשעט אויף די שאלה אסאך גדולי עולם ווילן טאקע שרייבן מהאי טעמא מוז מען זאגן אז שושבינען מיינט נישט קיין שדכן שושבינען מיינט נאר איינער וואס איז א אונטערפירער אבער א שדכן נישט מיילער קומט אויס אז מען וועט גיין מיט די מהלך אז שושבינען מיינט נישט קיין שדכן.

מעג יא זיין א שדכן, ווייל ס'איז א מצוה פרי ורביה, אפילו דער גוי האט דאך אויך א מצוה פונעם אייבערשטן פון נוח, ער דארף זיך פארמערן, ווייל וויבאלד ס'איז א מצוה, אוודאי א איד מעג עס טון און ס'איז א מצוה. אט דאך א מענטש מאכן קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מהלך צוזאמשטעלן צוויי גוים וואס האט ארויסגעקומען אלע צרות אויף דער וועלט, האלט דער איד אידיאל אז ס'איז דא אן ענין פון זיך מזווג זיין ווייל ס'איז א ענין פון פרי ורביה, דאך אוודאי אוודאי מען שטעלט צוזאם צוויי אידן ס'וועט ארויסקומען קדושה וטהרה אויף דער וועלט, דאך אוודאי די מצוה איז גאר גרויס, צו ס'הייסט יא שושבינים צו נישט שושבינים,

רובא דרובא פרנסה וואס די מהריל האט געמאכט איז געווען פון שדכנות. ער שרייבט די מהריל האט יעדער איינער געטראסט, די מהריל פלעגט שטיין מיט א פאפעפער און א פען און ער פלעגט אויסשיקן בריוון אין ווייטע שטעט אז ער זעהט אז ער מיט ער ער געמאכט שידוכים, דאס איז געווען זיין פרנסה, פון דעם האט ער געלעבט. די מהרל מפראג ברענגען זיי אראפ אין די תולדות פון אים אז פאר סוכות פלעגט ער אייביג פרובירן צו מאכן א שידוך, ווייל ער פלעגט וועלן וועלן קויפן ד' מינים מיט געלט, דארף דאך זיין לוחם, זיי האלטן אז שדכנות געלט איז די שטערקסטע מיל לתכנן און איך פלעג וועלן מאכן אויב א מצוה און נאך א מצוה און כ ק האט צוויי מצוות פונקט ווי די הדסים דארפן פארברענען מיט די חמץ מאכן דעם נאך א ענין איך האב געהאלטן ס'איז זייער הייליגע געלט און א גרויסע מצוה און אין דעם זענען אויך די רבנים ניס עסוק געווען פון די אלעם געפינט מען אבער אז זייער אסאך אפילו ס'איז אזא גרויסע מצוה זייער אסאך פוסקים ווי מ'זאגט און גדולים האבן זיך אפגעשאקלט פון שידוכים מ'וועט רעדן יעצט פארוואס און די פראבלעם איז היינט געווארן אסאך אסאך מער ווי דעמאלטס. די ערשטע מען טרעפט איז די יעבץ שרייבט די מגילה ספר, צו מגילה ספר איז א אמת'דיגע ספר, צו רעשט קען מען האבן נישט איין שיעור נאר פינף, אבער וויאזוי זאל נאר זיין, לאמיר גיין מיט די מהלך אז ס'איז יא אמת, אין ספר מגילה ספר שרייבט ער אז אלע גדולי אשכנז ורבני אשכנז אין זיין תקופה זענען געווען שדכנים, איך האב אבער מצידי קיינמאל קיין שדכן נישט געוואלט זיין, פאר צוויי סיבות. דער איינס, זיין א שדכן מאכן געלט, דארף מען זיין א שדכן, מען קען אלע קאפאציטעטן רופט מען עס, מען קען אלע גרויסע נעמען און מען שטעלט צאם. איך בין נישט דער מענטש וואס איך קען גרויסע משפחות, איך קען נישט אפשאצן ווער ס'באלאנגט פאר וועם, איך פארשטיי נישט די גאנצע קאפאציטעטעריי פארשטיי איך נישט, איך פארשטיי די אלע קצינים, איך פארשטיי נישט די אלע זאכן, איך פיל איך קען נישט מאכן קיין שדוכים, דאס איז איין זאך. נאך א זונטאג כ'האב זייער זייער מורא, כ'האב מאכן א שידוך. נאכן וועט זיך די שידוך נישט אויסארבעטן, רחמנא לצלן צוקומען מיט א גייערישן אדער נישט גייערישן, וואס זענען זיין צרות? איך טו מיך מיט ארימעס, איך האב צוזאמגעשטעלט צוויי מענטשן, מיינע יודען מיט סעלעקעס, איך טו נישט קיין שידוכים, איך האב זייער מורא מען וועט מיך אנשרייען נאכדעם, איך האב מיט דעם גארנישט צו טון אפילו עס איז א גרויסע זאך. שטאט איין מאל שרייבט ער האט יא געוואלט טון א שידוך, מ'האט אים געפושט, ער האט געטון א שידוך און ער לייגט אראפ צוויי בלעטער דארטן, ס'איז געווען הויעך יום טוב, ער האט זיך געלערנט אז דאס איז עס, פאר ער רירט נישט צו קיין שידוכים, שר אל תעשה אדער פארשטייט נישט דערצו, האט מורא פון די אחריות, ער בעקט אראפ. איז נישט די איינציגסטע, דער פלא יועץ האט געשריבן צוויי ספרים, איינס יאלזע חסידים און נאך פלא יועץ וואס מען קען, אין פלא יועץ ערך יועץ שרייבט ער, לגבי יעט יועץ זיין א שידוך, עס קומט שדכנות, שטיי אוועק דערפון, שטיי אוועק, מענטשן האבן טענות אויף דיר, עס מאכט מען נישט ריכטיגע זאך. נישט נאר נישט ריכטיגע זאך, היינט דא א נייע טענה, דאס טרעפט מען נישט אין די פוסקים, די טענה איז דו האלטסט טאקע אז איך בין דער וואס זעט דו טראגסט מערון, דעמאלטס די פראבלעם פון יהוה צו געווען, די פראבלעם פון פלאי יואל צו געווען, אז ס'וועט זיין תרימות אפשר אין פינף יאר ארום, דריי ארום וועט זיין תרימות, אולי, מ'וועט זען, סאך מאל האלט מען א מצב אז תרימות איז נישט אין דריי ארום, תרימות איז תוך כדי הדיבור, ס'איז זיך סאך א ערגערע מין תרימות ווי דעמאלטס.

זענען די שיטות אבער זיין הונדערט פראצענט אמת, האט ער נישט נאר תערימות, ער קומט צוזאמשטעלן צוויי מענטשן, פעיס וועליו, אים, אים, נעם א שידוך צו נישט, דער אייגער מוז אנהייבן צו צו צו פיצן די זילבער פון אלע זייטן, און ער ווייסט לב יודעי מרת נפשו גאנץ גוט אז מ'זאגט ליגנט פאר ביידע צדדים, ווי גייט מען צו צו אזא זאך, ממילא ער וויל אראפגיין פון דארט, לאמידך גיסא, זעהט מען יא פארט מיט די אלע טענות אז. גרויסע צדיקים האבן דעם אסאך עוסק געווען. איי די ענין פון שקר, אז מען זאגט ליגנט, איז דא א פעלער פון א בריוו פון א איגרות פון בעל התניא, בעל התניא שרייבט אונז, ס'איז דא אסאך מאה שערים פון אים, שרייבט בעל התניא א חידוש פון א זאך, בעל התניא שרייבט אז יעדע שידוך שבעולם מוז צוקומען מיט שקר, נישט דא אזא זאך, די סיבה זאגט ער איז ווייל די אייבערשטער איז מזווג זוויגים אויף יענע וועלט, און אויף די וועלט איז עס שלא כדרך הטבע, לויט די וועלט מאכט עס נישט קיין סענס איינס מיטן צווייטן, אויב וועט מען גיין מיטן דרך האמת, וועט קיינמאל נישט זיין קיין שידוך ווייל אויף די וועלט מעטשט עס נישט, ס'מוז זיין א שקר יעדע שידוך אזוי שרייבט ער ווייל נאר אזוי קען די שידוך צוקומען, אז נישט ארבעט עס נישט, הקדוש ברוך הוא ברויך א נחת, הקדוש ברוך הוא ברויך אז פאר א שידוך וועט ער אייך אזוי מורא'דיג פארלייגן פון שידוך, דארף ער אים געבן א ליגנט אזוי באקומט ער ווי די לעזאזל ער קען זיך בארואיגן ער האט עפעס באקומען, לאזט ער די שידוך צוגיין אבער ס'מוז קומען מיט א ליגנט, אייך שי' ס'קען זיך געבן לכאן או לכאן, אבער ס'זאל אויך זיין זיכער א גרויסע מצוה די חלק פון שידוכים. מען רעדט דורך א קליינע נקודה נאר וואס איך האלט ס'איז וויכטיג מען רעדט פון שידוכים נאכן צוגיין צום ענין פון אדורך רעדן זייער אסאך אידן האבן עלטערע קינדער אינדערהיים די שידוכים גייט נישט איז דא פארשידענע עצות איינע פון די עצות הייסט אז מען גייט צו א מקובל אדער מען גייט צו איינעם וואס קען קען קליינע אותיות און ער קען מאכן חשבונות און ער קען זאגן איך זאג פאר עולם נאר א מכתב פון רעדן וועגן די נושא איך מיין אז די בריוו דארף זאגן מער דארף אלעס אלעס פערטיגן. א איד צייגט אן דעם רעבין מכתבים און פרעגט א איד אן, ער וויל טוען א שידוך, ער ווייסט נישט וועלכע שידוך צו טוען, די שידוך צו יענע שידוך, שרייבט אים דער רבי די ווערטער, ווילסט איך זאל דיך געבן א עצה אין א שידוך? און זאגט דער לשון רעבין איז אזוי, איז דא בדורינו, איז דא מי בדור, איז דא איינער אין דעם דור, שיודע דעת עליון, וואס ער ווייסט וואס דער אייבערשטער וויל און ער קען זאגן אים מיט אים, נישט דא אזא זאך. מען קומט זאגן א שידוך קען מען געבן א עצה, מען קען אויסשמועסן, מען קען הערן ביידע צדדים, מען קען פרובירן צו ערשטופן דעם טאטן אויף א זייט, אבער ס'זאל קומט זיין א מענטש באדערייען איר און זאגן ערן ערן די זיווג עקזיסטירט נישט. מילא זאגט דער רבי פיר איך מיך קיינמאל נישט זיך אריינצומישן אין א שידוך ביד חזקה, כ'פיר גיי פיר קיינמאל נישט רעדט דיך האט א כח קענט איר מיט צוויי אידן זאגן דאס איז עס? געגאנגען ברעך טעלער. איך בין נישט מסרב ביד חזקה ווייל איך שפיר עס איז נישט דא קיין מענטש באדערייען איר איילער וואס קען ארויפקריכן אין הימל און ער קען הערן דעם בת קול און ער קען וויסן ווער ס'קומט פון וועם. א קל וחומר ווען ווען מען נאשט קל וחומר אז מען גייט צו א מענטש שוין היינט און זאגט ער ווייסט יא דארף מען וויסן וויאזוי ער ווייסט אין בעלז זאגט מען נאך א חידוש אז מ'זאגט פון פון פון פון מיט פון פון ביז כדארף זאגט מען נאך א איד אמאל פרעגט וועגן א שידוך האט ער נישט געוואלט ענטפערן פלאנט צו שטופן א איד דער רבי האט זיך איינער אנגערופן פאר אים וואס הייסט די מהריל איז דאך געווען א וועלט שדכן פריער נאך איז מהריל געווען א וועלט שדכן ער פלעגט שרייבן בריוון

דארף מען פארשטיין צו ס'ארבעט צו ס'ארבעט נישט. ס'איז א פלא ברענגען זיי אראפ א מעשה אין בית באב ניסא פון רעבן אז דער רבי האט אמאל פארציילט אז א איד איז אמאל געקומען צום קדושת יום טוב צו זיין טאטן און געזאגט אז ער זאגט נישט וועלכע קינד איינער פון די קינדער שיקט א שלוח ער זעהט מן השמים אז דער זון דארף זיין זיין איידעם ס'איז מן השמים ס'איז אזוי קלאר דער רבי האט געזאגט הער מיך צו וואס האט אים געשאדט האט ער געזאגט הער מיך צו וואס איז אויפן הימל ווייס איך נישט אויף די וועלט נישט. דא נישט. אויב וואלט ווען באמת געווען אז מן השמים וואלט ווען אויסגערופן וואלט איך עפעס געזען די וואך. איך דא זעה איך גארנישט. אויב ווייס איך, איך קען מיך נישט אריינמישן וואס טוט זיך אויבן. עס קומט א איד און הייבט אן צו זאגן אז אויל דארף מען וויסן אז יעצט האבן מיר נישט די די כח וואס אמאל געווען די חלק פון הערן אין בת פלוני ופלוני. איז א זאך וואס ווענדט זיך יעדן איד און זיין הרגשה וואס טאטע האט פאר א שידוך צו יא צו נישט. מ'קען אלע קען פרעגן עצה, מ'דארף פרעגן א ערליכע איד אבער די זאכן וואס זאגן ויגזור איז נישט א פשוטע זאך.

וויבאלד אונז געפין מיר שוין זאגט ער אין די תורה הקדושה אז משה רבינו דורך דעם וואס ער איז געווען די סארסער האט געגעבען תורה פאר כלל ישראל, די איבריגע טינט איז געקערן אור פניו, זיין פנים האט געשיינט, ער האט באקומען א שכר פאר דעם. זאגט ער פון דעם זעט מען אז יעדע מאל א מענטש איז א סארסער, א שדכן, אפילו עס איז באמת א מצוה, מיט דעם אלעם איז דא א שכר אויף די מצוה און ער קען בעטן גרויס געלט, ער קען בעטן אסאך געלט. לוואזשע דען? כ'האב געזען א באשרייבן די הקדמה פון בית יצחק א צאנטע מעשה, בית יצחק איז געווען א גאון א גאון הגאונים אין לבוב, פארציילט אז עס איז געווען א איד אמאל האט אנגעטראגן א שידוך און עס איז נישט געגאנגען, געפרובירט איין מאל נאכאמאל איז נישט געגאנגען, געקענט קומען די בית יצחק האט אנגעטראגן די שידוך און עס איז גלייך געגאנגען, יעדער גייט יעדער קען די רוף מאכן וואס איך קען נישט, מען זאגט הער מיך מען זאגט הער מיך צו, מאכן א שידוך איז קריעת ים סוף, פרנסה איז אויך קריעת ים סוף, זי איז געוואלט דורך גיין צוויי ים סוף איין מאל, זי האט געוואלט מאכן אסאך געלט, טראכט פון א שידוך, זי האט געוואלט מאכן געלט א שידוך, צוויי ים סוף ארבעט נישט, איין ים סוף קען מען נאך דורך גיין, א שדכן דארף צוגיין מיט די מהלך אז. ער וויל טוהן א טובה פאר א איד, ער וויל העלפן א איד, ס'פאלט אים ביי א גוטע בייפאל, ער וויל העלפן צוויי משפחות, זייער א גוטע זאך, ער וויל העלפן א קרוב, אבער איד זעצט זיך אראפ און ער טראכט, איך דארף דעקן דעם טעלעפאן ביל, איך דארף דעקן דעם לעקטעריק ביל, אזוי געבט מען זיך אן עצה, אה! צוזאמשטעלן שמעלקע מיט גימפל, דאס איז נישט די מהלך, ווייל דאס איז צוויי קריעת ים סוף, עס איז בדרך כלל צוויי קריעת ים סוף ארבעט נישט, נאר איינס אויפאמאל, אבער אויב מען האט שוין יא געמאכט א שידוך דעמאלטס אוודאי אוודאי קומט זיך צו באצאלן ווערט שוין א צאנזע זאך, און תקנות ועד ארבע ארצות, מען רעדט שוין זייער לאנג צוריק,

וויאזוי געבט מען זיך אן עצה? מיר אויסשמועסן היינט אביסל די שאלה פון סקיפן, בעצם וויאזוי עס גייט צו, וואס די הלכה'דיגע שאלות זענען געווען פון דעם, וואס שטייט אין די פוסקים במשך הדורות און זיי זענען זיך אים אן עצה געגעבן עד היום הזה, און וויאזוי אונז זעמיר אליין שולדיג אויף די פראבלעם וואס איז דא היינט, בפשטות. די ערשטע מאל מען טרעפט אזא זאך אז מען טאר נישט סקיפן די אפענע פסוק, יעקב אבינו וויל חתונה האבן, קומט א לבן און זאגט אים, ער געבט אים לאה, כמיין געבט מען נישט בחילה פון א ציגל, געבט מען שטיר, נישט וואר אזאך.

צוויי ברידער, דער רשבם און דער רבינו תם. דער רשבם, אין מסכת בבא בתרא, דף ק ח, פרעגט דער רשבם א קשיא, אז אונז זעען מיר, דער פסוק רעכנט אויס די בנות צל אבחד, איינמאל רעכנט מען אויס אזא סדר די נעמען, צווייטע מאל די סדר פון די נעמען פון די טעכטער אנדערש, וואס איז די פשט פון דעם? זאגט דער רשבם, אייגענע תירוץ, ווען מיר זאגן אז ווען ס'איז געקומען צו רעדן צו משה רבינו, האט מען אויסגערעכנט די סדר ווי עס איז קלוגער,

די מציאות איז אזאך, די זאך ארבעט נישט, מ'האט געווען תשי י און ו' אין בעלעד אין בית מדרש, א איד אריינשפאצירט, אזוי אינמיטן אזוי סתם אזוי אינמיטן טאג, ער וויל דריי אידן, גענומען דריי אידן זיך געזעצט אויפן טיש, דריי פשוטע אידן, די הבעל הבתים ווילט הערטס אויס, זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט, זיין ווייב מאכט אים משוגע, גייט אין קאורט, קעיר נישט, ער וויל איר אנטוהן, זי לאזט אים נישט קוקן די קינדער, מ'האט אוועקגענומען די רעכטן, די קוקן די קינדער, אוועקגענומען די וויזיטעישן רייטס, ער האט גענומען א טאכטער און מקדש געווען, און ער זאגט נישט אויס בשום אן אופן ווער דער איד איז, ווער פון אים האט מקדש געווען דעם טאכטער, און ער נעמט שוין א פלייט ער פארט קיין מעקסיקא ווייל ער האט מורא מ'וועט אים געבן מכות, ממילא פארט ער אפ קיין מעקסיקא, ער איז נאר אהער געקומען דא ווייל ער שרייט אין די הלכה, א טאטע האט א חיוב צו גיין ער קען עס נאך מפרסם זיין, ער האט גענומען א בעלזן, און געזאגט פאר די בעלזן וואס ער דארף צו טון, און געגאנגען ווייטער, פארטיג. מיט א הויען קאלוייר, דא געט מען זיך אן עצה, אויפן הלכה און שולחן ערוך, א טאטע איז נעלם ווען קאלטשער פאר א טאכטער, די אלעס האבן פרובירט דעמאלט צו מאכן פארשידענע היתרים און תירוצים, אדער קאנדישן און דזשאן קאנדישן האבן געדרייט ארויף און דרייט אראפ, ס'איז גאר גאר גאר א שווערע שאלה, וועלכע פשט דארף מען זיין א נודע ביהודה צו א חתם סופר צו קענען זאגן אז מ'קען טאטן לאזן גיין אן גארנישט, ס'איז א געפערליכע פראבלעם.

קעיסעליס, גרינגע, שטארע, עק וועלט. בקיצור, וויאזוי זאל נאר זיין, ס'איז דא אזא מין עצה, בדרך כלל ווען מ'הערט אזא זאך היינט, מ'האט מקדש געווען א קטן, איז עס נישט קיין זייער, נישט קיין זעלטענע זאך, זייער א זעלטענע זאך. אבער בזמן התוס' איז יא געווען אזא זאך, מ'האט מקדש געווען קטנות, תוס' אליינס זאגט דאך אויפ'ן פלאץ דארט, און די סיבה איז, עס איז געווען אסאך צרות און גלות און פוגרום, מ'האט מורא געהאט מ'וועט נישט קענען חתונה מאכן די קינדער כדבעי, האט מען יא מקדש געווען טעכטער זענען געווען קליין. יעצט, לאמיר פארלוירן נאך איין וויכטיגע יסוד פאר מ'גייט אין די מעשה וואס עס האט פאסירט. אסאך מאל מען הערט א שאלה אין אישית טראכט די מענטש, איז ספק קידושין נישט ספק קידושין? וואס איז די גרויסע גזילה? געב א גט. וואס דארף א רב גיין שרייבן אזא פֿינף און צוואַנציק בלעטער, א יענער איז א פניה, און אריינגיין אין לומדות, ארויסנעמען אלע תשובות מיט די בידי בית יצחק של מיישער איז דא א שאלה אין קידושין, קדושת חק און די אלע אנדערע זאכן. געב א גט און געגאנגען ווייטער. כדאי צו פארשטיין וואס מען קען דאס נישט טון אזוי ווי א מעשה פאסירט פֿינף און פֿערציק יאר צוריק א הפלא פון א מעשה. מען קען זאגן אז די מעשה איז די רעדט מען. פון די יונגסטע גירושים אין כלל ישראל'ס היסטאריע. מאז שהיה כך היה, ס'איז געווען א איד אין תימן, איז געווען א איד, ער געהאט א, ער געהאט א טאכטער, ער געמאריקט צו פרידן, ער געהאט א טאכטער, איז אריינגעגאנגען צו יענע פלאץ ווי מ'איז תמיד צוזאמגעקומען אזוי ווי כ'ווייס נישט, ס'איז געווען א רעסטעראונט צו אזא מין זאך, איז אריינגעקומען א פאר שעה נאכן לידה מיט א גרויסע שמחה אז ער האט געבוירן א טאכטער. שמחה גרויסע שמחה. איז געקומען א איד, די איד האט געמיינט א דזשאוק, נישט קיין דזשאוק, כ'ווייס נישט, ער האט אנגעגאסן א גלעזל לחיים פארן טאטן, זאגט ער מיר אז ער האט א טאכטער, איך האב מיך א, מיט דעם גלעזל איז ער ווערן מקודש, און דער איד איז געגאנגען און האט גענומען די גלעזל און עס אויסגעטרינקען, נאכענדיג דעם גלעזל איז שווארץ געווארן פאר די אויגן, זיך מקודש, נישט קיין מעשה, עס איז געווען צוויי עדות, עס איז צרות ווי א בארג, וואס טוט מען דא? איז ער גלייך געלאפן צום רב, זיך געגאנגען רופן אין דעם שטעטל, צי ער איז אויך א חכם וואלט ער נישט געקענט זיין, ווייל ער האט געטון ער האט געטון וואס מ'האט יעצט שמועסט ער האט געטון, גענומען די עדות, אויסגעפרעגט הרב פון הרב, דארף מאכן א גט.

קיין ארץ ישראל, און די מיידל איז עלטער געווארן, און די מיידל האט געטראפן א שידוך, א חתן, א כהן. און קיינעם נישט בייגעפאלן די אלטע מעשה וואס האט פאסירט יארן צוריק, אז עס איז געווען א קדישין, און די מיידל איז געגאנגען חתונה האבן, די טאג פון די חופה האט זיך די טאטע געכאפט אז עפעס א מעשה איז געווען, און די צעטל מיט די דאס מיט די גט, עס איז געווען א איבערקערעניש, וואס טוט מען דא? און מען האט צוזאמגעזעצט א מיטינג פון רבנים, עס איז געווען רבנים פון איידער קרייז, אנדערע רבנים, און מען האט מתיר געווען פארשידענע סיבות, כ'זאג נאר איין סיבה וואס מען האט מתיר געווען, איין סיבה איז געווען ווייל ס'איז נישט געווען קיין שום עד אדער מענטש וואס האט געדענקט די מעשה, נאר די טאטע אליין, ווייל די טאטע איז דער וואס וויל זאגן די מעשה, דארף מען גלייבן נאר דעם טאטן, און טאטע האט געזאגט די לשון איז געווען ס'האט געהערט פון יענעם נאר זיין מקדש, די ווארט לי האט געפעלט, און די ווארט כדת משה וישראל האט געפעלט. מילא היות די שכמורעך האט געפסקנט אז אויב מען זאגט נישט לי אדער קדש משה ישראל איז א פראבלעם מיט די עצם קידושין איז געווען פון די צירופים געווען אז די מיידל איז קיינמאל נישט געווארן מקודש איי א רייך גט האט מען געמוזט פסל'ן די גט ס'געווען צו בקיצור מ'האט געמוזט פסל'ן די קידושין און פסל'ן די גט אזוי זאל זיי קענען חתונה מיט די כהן דאס אלעס האט מען געמוזט טון אפאר שעה פאר די חופה וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז ס'איז נישט קיין קונץ עס איז דא א שאלה אין קידושין צו געבן א געב א גט נישט אבי קאמאלע, עס שטערט א חתונה פון א כהן כסבה אפי' ס'דא אנדערע זאכן וואס מ'דארף אבאכט געבן, מילא האבן די רבנים אייביג פרובירט צו מאכן יענעם נישט פאר א גרושה, ווי איידער געבן סתם געבן א צעטל, וויל איך גראבן אזא מעשה האט פאסירט. יעצט ס'איז געווען א מעשה אין צייטן פון רבני תם, פעלער פון א מעשה, די מעשה פאר זיך איז א חידוש אבער דאס איז געשען, אלעס קען דאך פאסירן, סוי עס פארציילט די מעשה מסכת קידושין דף נ ע, בית. ס'איז געווען רבי אושי הלוי געווען, רבי אושי הלוי האט געהאט א געהאט אפאר טעכטער, וואס איז געקומען, ער האט געהאט א זון, וואס די זון איז געגאנגען און האט מקדש געווען א א קטנא, אבער מ'האט נישט געזאגט וועלכע קטנא, מקדש געווען א קטנא, די שאלה איז אנגעקומען צו בית היתום, האט דער בית היתום געוואלט זאגן אז מקידש איז נאר דער עלטסטער, און די אלע איבריגע טעכער דארפן נישט קיין גט. פארוואס? קודם האט ער געטענה'ט אז די רומענער שיך אויב איז שוין געווען א איז די עלטסטע שוין געווען א כלה האט ער געהאלטן פאר קידושין דאך אוודאי א מענטש געבט קידושין איז ידו במחיכות ער מיינט יענעם אויב איז נישט געווען קיין כלה האט מען געשמועסט פון די שידוך אז מען גייט ווער גייסט ווערן א חתן מיט דעם עלטסטן טאכטער דאך פשוט אז אויך אויך אז מען רעדט דאך פון יענעם אבער אפילו עס איז נישט געווען קיין שידוך נישט געווען קיין קידושין ס'איז גארנישט געווען האבן מיר דאך א אפענע פסק אז מען געבט נישט די יונגערע פאר די עלטערע. ני, איז דאך פשוט, ווען א טאטע האט אריין געגעבען די גענומער די קדישין כדי צו קענען מקדש זיין זיין טאכטער, האט ער אוודאי געמיינט דעם עלטערן טאכטער, ממילא דארף קיין איין טאכטער נישט האבען קיין גט, נאר דער ערשטער טאכטער איז מקדש. מורא'דיגע מעלה. צייגט דער בתוס' אז אין זיין בעזען איז געווען א א איינער פון די פון די בתי דינים פון פון פון רבי'ן טענה'ער רבי מנחם, רבי מנחם האט מחילה געווען מיט אים, רבי מנחם האט געהאלטען אז ס'קען נישט זיין אזא זאך, ווייל אונז געפינען מיר אויך פון די גמרא, כ'גיי נישט זאגן די מעשה פון די גמרא, כ'וויל נישט אריינגיין אין די סוגיא, כ'זאג די מעשה אנדערש שטייט אין די גמרא אבער צו פארשטיין די זעלבע רעיון, די גמרא האט א מענטש איז מקדש, קומט קומט א מענטש איז מקדש צוויי אחיות, און מען ווייסט נישט וועלכע שוועסטער ער האט מקדש געווען, דארפן ביידע האבן א גט, מען זאגט נישט ער האט מקדש געווען די עלטסטע טאכער די, מילא זעט מען אז די גאנצע זאך פון בחירה פון א צעיר הייבט זיך נישט אן, מען קען נישט מפיל זיין א אשת איש וועגן די מעשה פון לבן, א אפענע גמרא פונקט פארקערט, ס'קומט א מענטש איז געבט קדישין פאר אפאר שוועסטערס, דארפן אלע האבן א גט. מילא האט ער געהאלטן אז אלע דריי טעכטער פון דעם איד דארפן האבן א גט, ווייל מען קען דאך נישט וויסן וועלכע פון די דריי. אזוי ווי היתם האט געהערט די טענה האט ער צוריק געצויגן, למעשה האט ער עס נישט געטון אבער עס איז געווען א הוה אמינא אז מען זאל עס טון וועגן גלומא. יעצט לאמיר מאכן א סך הכל, טאמער האט מען היתם וואס וויל מתיר זיין אישות וועגן די פשוט'ע זאך אז מען טאר נישט שקיפן, דבר פשוט אז מען טאר נישט שקיפן איז דאך א דבר פשוט, דער טאטע האט געמיינט די עלטערע און מען ווענדט אים אפ. אזוי שטייט, האט זיך נישט געענדיגט ביי דעם. אפאר יאר שפעטער איז געווען די מרית, מרית איז געווען א זון פון די מביט, מיטן אנהויב זמן פון די קדמונים, די מרית האט געשריבען אויף אויף מסכת קידושין האט ער געשריבען א פירוש, שרייבט דארטן די מרית ער האלט אז באמת איז רבינו תם יא גערעכט, און די גאנצע קשיא הייבט זיך נישט אן, ער זאגט אזא דבר פשוט, זאגט ער אזוי, אויף וועם ליגט די חיוב אז מען טאר נישט קוקן? דא האמער דא א חתן, האמער א כלה, און האמער א טאטע פון די כלה, דאס איז זיכער, זאגט ער, א חתן, עס קומט א מענטש פון די גאס, האט א חיוב צו גיין עלטערע פאר יונגערע, ס'האט וואס מיט אים, ער קען נעמען וועם ער וויל, די מיידל אליין וועט אויך מעגן אויך נעמען וועם זי וויל, די טאטע האט די איסור, ער טאר נישט גיין די יונגערע פאר די עלטערן, די מיידל הייבט זיך שוין די גאנצע אפווענדן, זאגט ער, ס'איז דבר פשוט, צו די מעשה פון די גמרא, עס קומט א איד און איז מקדש שתי אחיות, גייט גראד צו די אחיות, ער קרויזט אויס די טאטע, קרויז אויס די טאטע, יעדע שוועסטער טאר רעכטס טון וואס זי וויל. אבער מקור פון די מעשה רביה ת און דארט האט מען זיך מקדש געווען פארן טאטן, אויפן טאטן ליגט די חיוב, פונקט ווי לבן איז געווען לבן טאטע, איך בין דער טאטע, טאטע פראבלעם, אבער נישט כלפי די קינדער איז נישט דא קיין פראבלעם, אזוי וויל די מהרי ט מחדש'ן. איי זאגט די מהרי ט, אונז זעהן מיר דאך ביי בנו צלפחד, ווער איז געווען זיינער טאטע, זיך געווען דער מקושש, און ער האט נישט געלעבט, און מיט דעם אלעם זעהן מיר זאגט דער רשב ם אז זיי האבן חתונה געהאט לויטן סדר, איז ער מחדש א חידוש, נישט פון וועם וועלן מיר יעצט רעדן, זאגט ער אזוי, ס'דא ווערן א חתן, באקומען קדישין, איז דא חתונה האבן. כ'האב דאס אז מען דארף ווארטן אויף א געשוויסטער איז נאר מיטן עצם חתונה האבן, אבער מיט די חלק פון ווערן מקודש אדער מיט די חלק צו ווערן משודך טאר מען בשום אן אופן נישט אפשטופן קיינמאל, ועל חמורי שמא יקדמני אחר. כ'מיין אביסל וואס די מהריד זאגט, ס'האפעדיג מהריד אנדערש ווי דער עולם ווייסט.

ואין לני עיסוק בנסתרות. ס'מיינט נישט דאס. יעדע שידוך איז בחירת לבו. אזוי זאגט חתם סופר אין די תשובות. די אמת איז, די זעלבע אזוי זאגט דער חיד א אויך בשם די ספר שירה לעיקוואד פרעגט ער אין הראשון. שירה לעיקוואד זאגט אז דאס אז מען רופט אויס א גוי'און קודם צירס אויף לייב בן פלוני לפלוני איז נאר א עצה טובה. אבער עס ליגט אויף יעדע מענטש א בחירה. א מענטש קען פארשפילן א זיווג. ס'איז דא א מעשה דא פון שאפלען רב. ער האט אן אייניקל אמאלס נישט געוואלט א שידוך. האט ער אריינגערופן דעם טאכטער. טאכטער האט אנגעהויבן צו שרייען וואס הייסט עס איז באשערט. די וויסן זאלסט זאלסט אריינקוקן אין די ספרים וועסטו זען מען קען פארשפילן א שידוך אוודאי דא באשערט אבער דא אזאך מען קען פארשפילן די שידוך און די גרעסטע ראיה איז אז על פי הלכה פאסט אז מען קען פארשפילן א שידוך און זאגן ווי די הלכה איז לכאורה ווייזט דא אויף א שטיקל סתירה איינמאל שטייט אין מסכת סוטה דף ב' זאגט די גמרא א גוי מקודם צו עס א וולד רופן אויס בן פלוני לפלוני זאגט די גמרא פרעגט די גמרא א קשיא אז לכאורה זעט מען דאך א אנדערע פלאץ ניין אז ס'גייט לפי מעשה אויף זאך אנדערע זאכן זאגט די גמרא קאם בזיווג ראשון קאם בזיווג שני זיווג ראשון איז א באשערט די וויגערישע זאך וועט קיינער קען נישט אוועקריקן קיינער קען נישט אוועקנעמען, זיווג שיין איז ווי קרית ים ס'וועל דארט איז שוין אביסל שווערער זיווג שיין איז שוין אביסל שווערער. מאידך גיסא זעהט מען די גמרא מועד קטן זאגט די גמרא דף יט ח אז א מענטש מעג טוהן א שידוך מיט זיין קינד אפילו חלומות פארוואס שמא יקרבני אחר ברחם א צווייטער וועט בעטן ער טאר נישט אויסכאפן דעם שידוך גייט תוס' אויפן פלאץ און תוס' פרעגט אים זעהט עס אויס וועגט תוס' זיך א סתירה הייבסט דיך אן אז די וויגערישן איז מותר און ענדיגסט אז מ'קען טוהן א שידוך אפילו חלומות, איז ביי דעם דא טעות וואס עס מוז זיין, זאגט כ ק קוקט אויף די ספר סעמעס אויכעט, אזוי שרייבט מען פרי מגור די מח ע סימן תוו ק מ ד אין הלכות חלומות, אז אונז פסק'ען מיר נישט להלכה אזוי ווי גרשונ'ס באשערט. היות על פי הלכה פסק'ען מיר אין שולחן ערוך אז אפילו חלומות מעג מען טון א שידוך מיט א מיידל, נישט אזוי ווי גרשון, איז עיגלה מילסען צו נעמען נישט אן דעם תירוץ פון מסכת סוטה דף בית אז ס'איז א זאך וואס מ'קען נישט אויסכאפן און מ'קען יא אויסכאפן און פאר דאס וויל איך דבר האבד און מ'מעג טון א שדכן למועד און דאס זאגט די מרית די מרית זאגט ס'איז נישט מסתבר אז אפילו מ'וועט האבן אזא זאך ווי לבן אז מ'טאר נישט אויסכאפן א יונגע מיט א אלטע זאל עס מיינען די עצם שידוך טון די שידוך טון מעג מען כאפן א גוטע שידוך כאפ ס'קומט מאכן א חתונה, חתונה מאכן, דעמאלס דארף מען שוין אביסל מער ווארטן, דארף מען געבן אביסל מער כבוד איינער פארן צווייטן, אבער א זיווג, א זיווג קען מען פארשפילן, און נישטא קיין שום היתר שבעולם צו ווארטן וועגן א יונגערן עלטער, אזוי זאגט דער מהריט אין אין מסכת קידושין דף נ א, חידוש פון המהריט. אבער דער מהריט אין קודם כל דער מהריט האט נישט קיין גרויס ענין פון די חלק פון סקיפן. זעט אונזער אונזערע צדיקים אונזערע רעבעס בפשטות, דברי חיים שטייט אזוי, פלעגט דער אוצר החיים רבי חיים אייביג זאגן, ס'איז נישט דא קיין שום ענין צו פאלגן די מנהג פון אהרן. איך וועל טייל זאגן מען קען סקיפן נישט קיין שום פראבלעם, פון אונזערע רעבעס פלעגט מען זען מ'האט זייער אסאך געסקיפט. דער איינציגסטער וואס האט געמאכט א גרויסע בעקעריש מיט סקיפן איז געווען דער חתם סופר, און וועט יעצט איבערזאגן וואס דער חתם סופר זאגט. די מעשה איז א מעשה כשלעצמו, איז א חידוש אין א מעשה, ממש נישט מסתבר אז א מעשה אזוי קען פאסירן, היינט זאל אזא זאך פאסירן וואלט יענער געווען, איך ווייס, וואלט מען געשריבן אין די צייטונגען, אזוי פאסירט, אלעס האט זיך א ערד כאפט אויף די ערשטע מאל. די מעשה פאסירט אזוי, קודם די הקדמה. אויב מען ווייסט נישט צו וואס ס'איז בידי א חסיד, צו וואו ער טעסט זיין איז, אז מען טאר נישט נעמען א צוויי מחותנים, אדער א שניר א שוויגער, די אלע טארן נישט האבן זעלבע נאמען, נאר אנדערע נעמען, א חסיד טאר נישט האבן זעלבע נאמען ווי זיין מחותן, צו איינע פון די צוואות. דער חתם סופר אין די תשובות רופט אייביג אן די ענין פון שבעה ישמות, רופט ער אן שיחת אנשים, שיחת נשים. ער מאכט נישט אויף קיין עסק, און די תשובות פסק'נט ער די גאנצע זאך פון נעמען איז נאר דווקא דרייען נעמען איינס נאכן צווייטן, ווייל אין ספר חסידים שטייט אויך די זעלבע זאך אז מען טאר נישט מאכן קיין שידוכים מיט זעלבן נאמען, און דארט שטייט דווקא נאר אז ס'איז דריי דורות איינס נאכן צווייטן, אזוי ס'קומט א איד זיין ווייב הייסט רבקה נעמט א כלה רבקה וואס נעמט א כלה רבקה, דריי דורות, אבער צוויי דורות איז נישט קיין פראבלעם אזוי זאגט די חתם סופר אין תשובות

איך האב זיי צוריק געשריבן א בריוו ס'איז געדרוקט אין איגרות ספרים סימן כ ח, ער זאגט אים איך האלט נישט אין די גאנצע זאך פון נעמען נאר אז פון די שלשים, מ'דארף נישט פון דעם מורא האבן בפרט אז ס'האט א בחור תלמיד חכם, מאך נישט קיין אייסיק פון דעם, שוין, שידוך איז געשלאסן געווארן, מ'האלט נאך א תנאים, מ'איז שוין אפאר חדשים אריין אין די חתונה, און מ'האלט שוין ניט אן צו די חתונה, וועקט זיך אויף דעם חתן'סטע אז זי האט באקומען צוויי נעמען ביי איר קידוש. גיטל מיט יטל, נישט גיטל, יטל, און קומט דאך אויס אז די כלה הייסט יטל, זעלבע נאמען ווי די מחותענות'טע, זיך צו וואוסן ווי די אחוש איז, אבער מ'מאכט נישט קיין קלה וחמוסה, זיך ערג וועלן וואס טוט מען דא? וואס איז איר בייגעפאלן? ס'איז בייגעפאלן א א פלאן וואס איך מיין ס'איז כאטש קענטיגער ווי זאגט ער אזוי, זי זאגט אזוי, דאס צוברעכן די שידוך וויל זי נישט ווייל זי וויל נאך בלייבן מיט חם סופר המחותן, חם סופר האט דאך א יונגערע טאכטער, די טאכטער האט געהייסן שמחה, וויל טוישן די שידוך, נישט דראפן דעם ערשטן שידוך, כ'זאל יעצט בצור א טאכטער און וואס? דעם צווייטן טאכטער און וואס נישט? און ווייל יענער וויל. און אזא בריוו האט זיך געשריבן, האט געשריבן דער מאן, האט געשריבן זיך מסובב א פשט, ער האט נישט קיין, ער האט נישט קיין מנוחה פונעם רעבעצן, די גבירטע זאגט אז זי, פרויען זאגן איר אז ס'גייט זיין צרות דא און ס'גייט זיין מחלות, ער וויל, ווייל ער וויל צוברעכן דעם שידוך, ער וויל נעמען א יונגערע טאכטער. האף א מורא'דיגע מורא'דיגע בייפאל. האלט איך אמת'דיג זאגט מען אזוי דאס וועגן שיחות נשים וואס נשים רעדן זאל איך גיין עובר זיין אויף א מפורש'ע פסוק געבן בחירה לפני געבן צו לפני בחירה נישט דא אזא זאך קען נישט געבן א יונגערע קעגן עלטערע נישט דא אזא מין זאך ס'איז נאך מער לייגט ער צו מיין רבי דער רבי נתן אלערט האט מיר פארציילט אז איינמאל ביי די די הוו עובדא ער האט אמאל מיקל זיך מיקל געווען מיט די חלק פון סקיפן ער האט גענומען א יונגערע טאכטער פאר א עלטערע ונכשל מילא האב איך זייער מורא פון דעם אז פון אזא זאך וויבאלד א רעבעצן איך אינגאנצן געווארן חרוב געווארן וועגן די זאך, וויל איך אריין מאכן א נייע תנאים, און איך איבערלייג צי זי גייט באקומען נאך א נאמען יעצט, זי גייט הייסן חנה, חנה יטל, חנה יטל ממילא שוין נישט די זעלבע נאמען שוין צוויי נעמען, מען זעט קלאר ער געבט נאך א נאמען נישט ווייל ער געהאלטן מען דארף געבן נאך א נאמען, ער שרייבט נישט ער גייט מאכן א מי שבעי ער רעכט אריינשרייבן די תנאים ווילסט עס זאל זיין אזוי סתם צו בארואיגן יענעמס יענעמס געפילן, און פון די בריוו ענדיגט זי זייער אינטערעסאנטע זאך, זי דארף א צריך תלמוד, זאגט ענדיגט זי די בריוו אזוי,

מען געט נישט קיין יונגער פאר א עלטערן נישט וואס צו רעדן, א נאז מאכער נאז נאדלער, מען האט זיך אפגעבריט, און מען ענדיגט צו אז די יונגערע שמעון גייט חתמ'ן פאר די עלטערע ייטל, אויב מען וויל, וואס איז פשט פון מען מעג יא מען מעג נישט, וואס איז פשט אז די בריוו איז צריך עיון? די מהרשם אין די תשובות, ער זאגט עס דריי מאל אין די תשובות און איין מאל אין דעת תורה, די מהרשם קומט אן פון דעם חידוש אז די גאנצע זאך פון סקיפן איז נאר צווישן צוויי מיידלעך. ביי א יונגל איז קיינמאל נישט דא די ענין פון סקיפן. וויבאלד א יונגל האט דאך די מצוה מצות עריות און פרי ורבייה, א בחור האט דאך די ענין פון עריר עבירה, קושן עבירה, טיפח עצמותו, די אלע זייער שרעקעדיגע מאמרי חזל, קען מען נישט זאגן אז וועגן אזא זאך פון בחי' לפני הצעירה, עשו סן ענין קען זיין, ער זאגט עס בדרך נימוס און בדרך דרך ארץ, א נארמאלע זאך, מען קען אבער נישט גיין נעמען אזא וויכטיגע זאך פון נעמען א בחור'ס מצוה פרי ורבייה מדאורייתא מיט אלע מפרשים, און אים אפשטופן וועגן א שוועסטער, מילא די גאנצע ענין פון נישט שקיפן זאגט די משמ איז דווקא נאר ביי צוויי טעכטער, אבער אויב איז דא א עלטערע טאכטער מיט א זון אונטער דעם, אדער ווי די מחוצף פארשטייט אין די תשובה, אדער אזוי ווי די מחוצף פארשטייט פון די משמ'ס תשובה אז ס'איז דא צוויי זון, אפילו צוויי בחורים, במקום וואס ס'איז דא יונגלעך, רעדט מען קיינמאל נישט אויף די זאך פון סקיפן ווייל די ענין פון פרי ורבייה ברעכט איבער לכולי עלמא די ענין פון סקיפן, ער זאגט כ'האב געקוקט אין אלע פוסקים און איך זעה קלאר אז מען מאכט פון אים נישט קיין עסק, און ווי געזאגט פריער רבותי, קוקט אריין אין שולחן ערוך עוו נ עו סימן ל' ז' הלכות קידושין, זאגט נישט קיין איין פוסק אז ווען א טאטע איז מקדש טעכטער איז נאר די עלטסטע, זעהן מיר קלאר מען האט נישט אנגענומען די רבני תם, איי זאגט ער ס'איז דא עפעס א באך, ער מאכט אוועק דעם באך, מ'איז שוין אריינגעגאנגען צום די באך ווייל ס'ווערט שפעט, סאו וויאזוי עס מוז זיין, די גאנצע ענין איז נאר מפני נימוס און דרך ארץ, מען דארף טון די מערסטע וואס מען קען, אבער באמת איז נישט דא א ענין צווישן צוויי טעכטער, ס'איז דא באשיימעס חידוש. יעצט דארף איך אפשטעלן א רגע בעפאר מען גייט ווייטער, וואס מ'האט יעצט אויסגעשמועסט, אז די חתן סופר טאר מען טאר נישט, די משמש איז מסביר, צוויי טעכטער טאר מען נישט. א זון מעג מען יא. פארוואס טאקע מעג מען נישט צוויי טעכטער? פארוואס טאקע? איין קשיא. נאך א קשיא, אויב מעג מען טאקע נישט, פארוואס האט יעקב אבינו יא געוואלט? זעהן מיר דאך, סתם דאך א סתירת המנהגים. לבן זאגט אז מען טאר נישט. יעקב זאגט ער מעג יא. איז דברי חיים זאגט טאקע, לאמיר נעמען דעם לבן ארויסטראסקען, עס בלייבן מיט יעקב, מעג סקיפן, נישט יעקב די גאנצע חייב זיך נישט אן. אבער לויט רמ סופר און בלאס נארדער אז אז מען טאר נישט, מען טאר נישט סקיפן, וויאזוי קען זיין אז יעקב אי נישט געוואלט, וואס איז פשט פון דעם? עס לויט מהרי ט איז פשוט, אויף יעקב אי נישט דא קיין חיוב, אויפן טאטן איז דא חיוב, דאס פשוט. אבער פון משל איז דא א פלא'דיגע תירוץ, משל מאכט די רבי פון די סוגיא, און די משל זאגט אין תחילת מוצ ח, אין ויצא, איז משל א דבר נפלא, זאגט ער אזוי. אז יעקב אבינו האט געהאט מיט אייזיק א צוויליג, און יעקב אבינו האט געהאלטן אז א בכור, ווייל יעקב אבינו האט זיך אנגעקוקט די נקודה אז בכור ליצירה איז שטערקער ווי בכור ללידה, אין מדרש שטייט קלאר א צאנזער מדרש אז רחל און לאה זענען אויך געווען צוויליג, און רחל איז געווען די יונגערע, גיט עס יעקב לשיטתו, ווי די משל שוין פערט איז עס רש י, רש י ברענגט אראפ, רש י לשיטתו, יעקב לשיטתו האט געהאלטן ער איז די עלטסטע, ווען מען קוקט בכור ליצירה, האט גענומען טאקע די עלטערע, ער האט טאקע גענומען רחל וואס זי איז אויך געווען בכור ליצירה, מה שאין כן לבנ'ס טענה איז געווען, במקומינו קוקט מען נישט אויף יצירה, ממילא קוקט מען אויף ליידער. אבער יעקב אבינו שטאסי האט זיך יא געהאלטן געהאט ליצירה האט ער געהאט א היתר צו נעמען. אין תשובות צו ר' יעקב זאגט ער איז געווען אין באדע געהערט פון רבנים, מען האט געשמועסט פון די שאלה אין מאריענבאד איך ווייס ווי, שרייבט מען דארט מען האט גערעדט און די בעסטע תירוץ האט געהערט די עלטערע זאגט ער מען האט פארשידענע תירוצים געגעבן, די בעסטע תירוץ איז געווען, אז וויבאלד זיי זענען געווען גוים האט מען זיך מגייר געווען, מען האט זיך מגייר געווען וועגן תינוק שנולד לאדמה, איז נישט קיין שוועסטער, מען מעג נעמען, ס'איז נאר א חידוש, מען האט געשמועסט פון די שאלה, אגב דער אור החיים הקדוש און דער רמב ם דארט אויפן פלאץ פרעגן אויך די קשיא און האבן אויך אנדערע תירוצים אויף די קשיא, הויז יעקב וויען האט נישט מורא געהאט פון די פראבלעם פון מחילה לפני צער, אזוי זאל נאר זיין, וואס איז טאקע די טעם, פארוואס טאקע מעג מען נישט? היינט פארשטייט דער עולם אז מען מעג נישט ווייל מען טשעפעט. אויב נעמט מען די יונגערע פאר די עלטערע איז כאילו מען געט א לייג ארויף א נאסע ליילעך אויף די עלטערע אז כאילו זיי טויגן נישט דארף מען נעמען א יונגערע. די חידוש איז מ'קען קוקן אלע תשובה ספרים ביז ביז דרייסיג יאר צוריק קיין איינעם פאלט נישט ביי צו זאגן אז די סיבה פארוואס מ'מעג נישט כיפות וועגן בזיונות. פאלט נישט ביי. כ'קען זאגן פארן עולם פינף סיבות וואס מ'זעהט, ס'איז ממש א חידוש. ערשט סיבה איז, כ'האב נישט געלייקענט קיין צעטל אבער געשריבן ארויף פארן מקום וואס איך זאג יעצט נאך, ס'דא פוסקים וואס האלטן אז די סיבה איז פשוט וויבאלד מ'רעדט פון א טאטן אדער א מאן, א מאן פאר ארויסגעשלעפט גרויסע געלט אין נדן. יעדע טאכטער וואס איז געווען פריער חתונה געהאט האט געקענט באקומען א גרעסערע נדן און טאטעלעך געהאט מער געלט. מילא קומט אויס זיין ענין קינה, מילא באלד זיין ענין קינה דא אין דעם מאכט מען נישט משוגח. איין געדאנק, ס'איז א ענין, עפעס א, בכלל נישט וועגן ביש, האט נישט קיין שום שייכות וועגן ביש בכלל. נאך איז דא א אנדערע טעם צו א חידוש אויף א חי ווער ס'אויך א פעלער פון א פון א טעם וואס וויל מחדש זיין וויבאלד ס'איז א ענין פון כיבוד אב און איינע פון זאכן פון כיבוד אב איז דאך זיך מרבה אפילו אן אחיו הגדול איז אויך דא א חיוב כיבוד אז די גייסט און די ווערסט א חתן פאר דיין אחיו הגדול דעמאלטס איז א פראבלעם איין חידוש אחיו הגדול מעג מען יא ס'איז גרויס זייער אומקלאר וואס די סיבה איז און ער בלייבט פארקערט גאר בלייבט ער אז צוויי ביי צוויי מיינעך איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז נישט דא קיין חיוב כיבוד פון איין מיידל אויפן צווייטן א טשילישעס יאנקל בקיצור ס'איז זייער נישט קלאר אין די פוסקים אויסגעשמועסט וואס איז די גרויסע עבירה פון סקיפן וואס וואס רעדט מען דא וואס איז די פראבלעם בכלל קיינער רעדט נישט קיינער פאלט נישט ביי די גאנצע ענין פון פון די חלק פון כבוד נאר וואס דען צייט שוין פון חזון איש שטייט אין די איגרות א צייטן חזון איש אז היות היינטיגע צייטן איז געווארן אז עס איז דא אידן וואס פירן זיך ווי מען סקיפט נישט און ווי געזאגט פריער איז מען נאכאמאל רוב רובא גדולי ישראל האבן מיט אים נישט געמאכט קיין אייסיק, און מען טרעפט נישט קיין איין תשובה סיי וואס א רעדן דערפון ביז ממש לעצטנס. די איינציגסטע וואס האט געמאכט א אייסיק פון דעם וואס מען זעהט קלאר איז געווען אדער די חתם סופר, וואס דארט איז געווען נאך א אנדערע מעשה חוץ דעם, מען קען נישט נעמען די בריוו ווי מ'זאגט אויף פעיס וועליו, ס'האט פאסירט נאך אנדערע זאכן אין די בריוו, ס'איז נישט קיין תמימות'דיגע בריוו ווי איד פרעגט אן ער וויל סקיפן. מען גאלט נאך א תנאים, מען גאלט נאך א חתונה, ס'איז אנדערע ווי מעשה, כ'ווייס שוין מען קען ברענגען פון אים א ראיה אויף אלע זאכן, דאס איז די ערשטע זאך. און צווייטנס האט מען א שטיקל מרשם וואס זאגט אז ס'איז נימוס אין דרך ארץ, אבער דאס זיין בושה טרעפט מען נישט אין ערגעץ. און חז ל שרייבט אין איגרות אז היות די מציאות איז געווארן אין פארשידענע פלעצער פון אנגעהויבן מקפיד צו זיין די חלק אז מ'סקיפט נישט איז געווארן א ענין פון בושה און דערמיט זיך אליין שולדיג אז אונז האבן אויפגעבויט אזא פראבלעם אז מ'טאר נישט נאכן ווען מ'דארף יא האט מען יענעם דאס בחינה וואלט מען מבייש געווען מ'האט אים געשפיגן אין פנים אבער די עצה פאר דעם איז אז מ'דארף מ'דארף רעדן מיט יענעם בדרכי נועם מ'דארף מסביר זיין אז די גאנצע זאך הייבט זיך נישט אן ס'האט נישט קיין מקור אין די הלכה נעם עס נישט פערזענדליך ס'האט מיט דיר גארנישט און נאר אויף די וועג זאגט ער קען מען מאכן א שידוך אפילו זיי אויך באקאנט פון רעבן דא זייער אסאך סיפורים איין סיפור וועל איך נאכברענגען פון רעבן ער ברענגט עס פון אברהם מייזל ברענגט עס און א ספר אויף אויף נסיון א איד האט אריינגעקומען צום רעבן מיט עלטערע קינדער און וואס זאל וואס זאל ער טוהן דער רעבע געבט מיך צו אן עצה אסאך מאל איז דא א גארטל און די גארטל פארקריפט זיך און מ'קען עס נישט אויפקריפן איז דא א עצה מ'הייבט אן אויפקריפן פון די אנדערע זייט אסאך מאל קומט מען אן שנעלער אסאך מאל א איד האט שידוכים איינעם איין קינד אונטערן צווייטן און ס'ווערט עס איז ניק אז מ'הייבט אן אויבערשטן קניפ אסאך מאל גייט עס נישט אזוי גוט און מ'הייבט אן אויפצוקריפן פון אונטן קען אסאך מאל ווערן לויזער, איינער האט מיר פארציילט אז ער ווייסט אז די משפחה האט דער רבי אמאל געזאגט אז ווען ס'ווערט סטאק עפעס איינער אין א עלעוועיטער צו אין א צימער, דא א קליינע פענסטער נאר א קליין קינד קען מען אריין שטופן פון דארט און ער עפענט אויף די פענסטער פון אינעווענדיג, סך הכל פעלט עס אז מ'נעמט די יונגערע זאל עפענען פאר יעדעם איינעם, דאס מוז זיין מ'דארף וויסן יעדע מצב ווי ס'איז, אבער אייך שריבן און מאכן אסאך האקלעך פאר געשמועסט ביז יעצט, קומט אויס אזוי, רובא דרובא פוסקים האבן נישט געהאלטן די גאנצע זאך פון סקיפן, די אלעס האבן יא געהאלטן פון סקיפן, איז די פשט נאר געווען ביי צוויי טעכטער, ביי זיען האט מען נישט געמאכט קיין אייסיק, און ביי זיען האט מען געהאלטן אז די ענין פון פיריע וריביע טוט איבערדרייען די נקודה, אויב ס'איז בכלל דא אזא נקודה אז מ'טאר נישט שקיפן, האט א שייכות מיט די ענין פון לבן איז דווקא נאר ביי מיידלעך און נישט ביי יונגלעך. און די אמת איז, כ'קען שוין פונקטליך מאריך זיין די נקודה, באקאנט איז די עצי חיים האט גענומען אייזיק אויף די עלטערע ברודער, איציק משה טויב האט מען אויך אזא זאך איציק משה טויב, דא געבט מען אויס ביי פיקעבאלע,

און ער האט געזאגט אזא דרשה, א שארפער דרשה איז געווען, ממש א חידוש פון א דרשה. ער האט א אפענע רייע פון א פסוק אז מען מעג סקיפן. מורא'דיגע רייע, וואס איז די רייע? נאדא און איהר זענען געשטארבן פארוואס? שלא נשא נשא. ווערט שוין א מורא'דיגע קשיא. מה דכ נאדא איז געשטארבן? זי וואלט חתונה, אבער אויף איהר האט ער געמוזט ווארטן ביז נאדא האט חתונה.

און מען טאר דאך נישט סקיפן. ווער האט די פלען פון סקיפן? די טאטע האט די פלען פון סקיפן. פריער געשמועסט אז די גאנצע איסור דמריתא איז נאר אויפן טאטן. האט דער לוזער שטארקע פראבלעמען געוויסט נאר מלקח לוי, ביי לוי איז נישט דא די איסור, די איסור איז נאר אויפן טאטן. ומאי טעמא, מען נעמט אריין נאר דמריתא, מען נעמט אריין אסאך מאל א עסקן זאל ארויסהעלפן, מען קען מאוון פאר די קינדער אז מען זאגט אז עלטערע קינדער און אנדערע מענטשן נעמען קער, איז נישט דא די חיוב אויפן טאטן, די פראבלעם פון מחילה פון א צירה וואס גייט ארויף דווקא אויפן טאטן און נישט אויפן קינד, די חלק.

וואס די איד כאפט ביי זיך אין היים א מלמד, זייער א הייליגע מלמד, יעדע נאכט אינמיטן נאכט פלעגט דער מלמד ארויסגיין, ער פלעגט גיין אין די וועלדער, וואס האט מען געמאכט צו קוקן, געזען אינמיטן די וועלדער ער שטייט ער קוקט אויף ביימער עפעס מורא'דיגע מאדנע זאכן, האט ער אפגעמאכט ער גייט אים פרעגן וואס טוסטו? זאגט ער אים איך צי מיין וואף צדיק, און איך פארשטיי צו צי איך עס עופות פארשטיי איך, און איך קוק יעדע נאכט גייט ער ארויס מיט די עופות און ער הערט אלע חרוזים וואס טוט זיך, האט מיר באבוב'ס זאגט אויב אזוי טו מיר א טובה, איך לערן מיך אויס. ווען מען גייט נישט אויף איין פיס, מען דארף פאסטן מיט א ניישער, מען צאלט אין געלט, ער האט געפאסט א ניישער, מקוואות, געגעבן שלג, עס קומען א טאג ווען דו מוזט פארשטיין ווער עס ארבעט זיך אויס, אויב עס איז פלעג גיין אויך אין וואלד צוזאמען מיטן מלמד, און זיי פלעגן הערן אלע עופות, עס איז געווען ממש ממש געוואלדיג. שוין, ויהי היום איז ער געגאנגען אויפן געגאנגען אויפן אויפן וואלד אריין, ער הערט ווי איין אב זאגט פארן צווייטן אז די הויז פון דעם און דעם גביר, עס איז געווען ער דער באבא, גייט זיך פארברענען.

נישטא געלאפן לויפן צום מלמד און געפרעגט דעם מלמד וואס טו איך דא, געב מיר אן עצה. זאגט דער מלמד הער מיך צו, דאס איז דיין פראבלעם טאקע. פארוואס דארפסטו שטארבן? ווייל דיר איז געווען באשערט צו פארלירן די געלט. האסט פארלוירן די געלט אפאר מאל, וואס האסט אנגעקומען מיט דעם? מ'זעט פארלירן די געלט קענסטו נישט, ווייל דו פארשטייסט דאס יחוס, מאך מיר אזוי אז גארנישט קענען טון. האט די שרים געזאגט פון דעם זעט מען, האט די שרים פונעם טאטן, אסאך מאל צופיל וויסן טויג נישט. ווייסט נישט אלעס, און מען ווייסט אלעס איז נישט די בעסטע אין יענץ זאך, מען רעדט מיט זיך איין, מען פרעגט זיך מורא'דיג גוט נאך, מען טוט אלע מינע זאכן נאכצופרעגן, און ס'איז גורם מער און מער די שיך זאל שיך זאל ווערן אפגעשטופט און מיר נעמען נעמען שוואכערע און שוואכערע שידוכים, פשוט ווייל ס'איז שווער די חלק פון זיך חייב זיך נאכפרעגן, מען קען נישט זיין, מען קען זיך נישט משחק מאכן אויפן אייבערשטן, מען קאן די גמרא צופירן צו די גמרא, צו אלטע מעשה פון שלמה המלך, אז שלמה המלך אמאל האט געהאט שיידען ביי זיך, האט ער געהערט אז מלאך המות, מען רעדט אז ס'איז דא, ער האט געהאט צוויי. מיניסטערן אז זיי דארפן געהארגעט ווערן, דאס איז זייער זאך, זיי גייען יעצט געהארגעט ווערן. עס איז בייגעפאלן א מורא'דיגע פייפאל, עס איז דא א שטאט וואס הייסט ליז, און די ליז קען מען דאך נישט קען מען דאך נישט שטארבן, מען וועט ארויסשיקן די חלק א ליז, אויסשפילן דעם סיסטעם, אזוי איז געקומען ביים טיר פון ליז, אפגעשטארבן. איז עס ארויפגעגאנגען מורא'דיג פרייליך, איך געזאגט וואס איז דער פרייליך, זאגט עס אנגעהויבן מיך צו, עס איז געווען באשערט זאלן שטארבן, אבער דווקא שטארבן ביי טיר פון ליז. געווען א פראבלעם וויאזוי טראגט מען די קאץ איבערן וואסער? האסטו געהערט דאס טוט אהן די דזשאב פאר מען ווערט א מחיה אזוי האט זיך עס אויסגעשטעלט אסאך מאל מען פרעגט זיך צופיל נאך מען ווייסט צופיל עס קען נאר גורם זיין עגמת נפש און פראבלעמען נאר דארף מען זיך נאכפרעגן דארף מען וויסן א מהלך וויאזוי זיך נאכצופרעגן וויאזוי צו טון די זאך וויאזוי זיך אומצוגיין מיט די ענין האט מען געזאגט פון אנהייב ביי מיין פסיכע אז אוודאי אוודאי בימיני אלה וואס איז אזוי שווערע ענינים פון שידוכים און די אלע ענינים איז אוודאי א מצוה רבה פאר יעדעם איינעם